Bu gezekki gepleşigim biziň aktiwist diýip at beren ildeşimiz Rozgeldi Çöliýewiň, ýagny Orazyň soňky günler yzly-yzyna biziň oppozision liderlerimize, oppozision aktiwistlerimize hapa ýöňkäp, günä ýöňkäp, yzygiderli edip gelýän çykyşy bilen baglanyşykly. Men şuny Oraza ýörite bir ýüzlenme görnüşinde etmekçi. Biz senden bir gahryman ýasajak bolup otyrys. Sen bolsa, o bir şerraý-heleý ýaly, aýagallygyna ýöne gyýbat bilen meşgullanyp ugradyň. Özüňe kömek etjek bolýan adamlaň ýüzüne täre didip ugradyň. Onsoňam başda hap atdyň. Ýedinji martda seni höwes bilen çagyrdylar, ol ynha çemenöre bilen Döwletbaý han. höwes bilen çagyrdylar. Hapa baryn atdyň, biz näme etdik ýaşulylar bilen maslahaşyp, gel şu wagt şuňa bir şuň ýalňyşlyklaryny görkezip bir şuny neme edip oturmalyň, bolmasa buňa zyýan ýetäýmesin diýip biz şeýle karara geldik. Soň biziň günämizi geçýän diýip yglan etdiň, o biziň günämiz nämede, meň günäm nämede, menem o taýy sokup, näme üçin şu taýda dogryňy aýdaňok, maňa näme günä bildirýäniňi? Indem men günämi geçen bolýan. Diňe men däl, beýlekileňem günäsini geçen bolýan. Biri kimiňdir birini günäsini geçmeli bolsa, biz geçmeli. Şu milli seň alan terbiýäň. Şu nämäň netijesi? Şu seni oýnatgy edip oýnap oturan adamlaň ýene-de täzeden küşgürip saňa diýdirýändigini görkezýän zat dälmi? Şoň netijesi dälmi şu? Başga hili näçe nähili ondan netije çykarmaly? Ýa seň onda aňyň, huşuň ýaly düzüw dälmi? Ýagşylygy bilmez, işek ýaly özüňi alyp baryp başladyň. Ýagşylyk etseň eşege aýlap urar duşaga diýilýän zat boldy ine sen şu öz herekediň bilen şony görkezip ugradyň. Indi ahyrsoň men mejbur boldum indi sen oppozisiýaň aktiwisti adyna mynasyp adam däl aslynda. Ine sen şu taýda hemme zady tersine aýdyp otyrsyň. Indi sen imanly adammy? Sen indi musulmanmy? Sen dogrukdan gorkaň ýokmy şu zatlara bigünä adamlaryň üstüne şular ýaly şyltak atyp ýalan sözläp oturmaga. Düýbünden ters gürläp, ýalan gürläp, sen aýdyp oturan zatlaryň ýüz prosentiniň togsan dokuz prosenti ýalan. Orslaň bir nakyly bar, Gözüňdäki töňňäni görmän diýýä, iliň kesekiň gözündäki çöpçegaşa sen üns berýäň. Sen öz gözüňdäki töňňäň ilki aladasyny et. Sen öz syrtyň pohunyň aladasyny et. Ony süpürip gutarar ýaly däl seň edip ýören hereketiň. Sen iki sany sözi sözlememä düzi bileňok orsça. Orsýetde okajak bolup barypsyň. Sankt-Peterburga baryp, o taýda bir kowuldyň. Soň Karaşaýew Çerkesskiý uniwersitetine o taýyp baryp, o taýdan okuwdan kowuldyň. Ahyr soň şo görgüliler seni podgotowitelniý, ýagny taýýarlaş kursyna aldylar. Şo taýda saňa ors dilini öwretjek bolup, şo taýda saňa bu sowat öwretjek bolup. Onam-a taşlap gaýtdyň. Seň gurjak bolýan zadyňam demokratik jemgyýet däl. Sen demokratiýaň nämedigine düşünýändigiňem öýdemok. Sen ömrüňde bir kitap okan adam däl, men şony ýüzüňe-de aýdybiljek, görnüp dur. Bir kitaby boýdan başa okap görmedik adam sen. Sen ýöne buldozer gelen ýaly bolup ýöne çar tarapyňy derbi-dagyn edip ýörüň aýsam. Saňa düşündirjek bolýar ol diňläbem-ä bileňok. Näme diýýäň? Menden jogap sorar ýaly sen kim diýýäň olara? A sen kim? Sen syrty pohly sen kim? Ömrüňde bir kitabyň gatyny açmadyk, bir uniwersitetiň, bir uniwersitetde bir ýyllap okap bilmedik kör zehin, dünýä syýasatynda taryhyndan hiç zat bir köpük, bir prosent zat bilmeýän oglan sen kim? Gelip bu taýda ýaşulylara akyl öwreder ýaly, şylta gatar ýaly, olaň ejesine, bajysyna ýeter ýaly sen kim? Fatwa yglan eder ýaly, dini jeza, ölüm jezasyna yglan eder ýaly sen kim? Erteki gün sendenem her zada garaşyp bolar. Adamlary ölüm jezasyna yglan edip oturan haramzadadan her zada garaşyp bolar. Seň häzirki ýaňky berýän duýduryşyň näme? Nirde bolsaňam taparyn Allaň adyndan seni jogap berin, jogap talap ederin diýip otyrsyň. Şeý diýmek bilen sen nämäni ýaňzydýaň? Sen ýene-de fatwany ýaňzydýaň. Allaň ady bilen gürlän bolup, bizden bize ölüm haýbatyny atýaň sen. Sen o haýbatyňy ho gitde nirde ataň ýanyna atyber. Ýöne bu taýda olar ýaly haýbat atyp sen geçip sen ýol alybilmersiň. Sen ýöne azar bolaýdyň-la how, bir iş etmän, ýekeje iş görkezmän, adam mazyna azar bol. Saňa pulam bermeli biz, seni goramalam biz, seň ede çeken öz günäň sebäpli häzirki çekip oturan ejiriňem, günäsinem, jogapkärçiligem biz çekmeli, hemme kişi çekmeli. Bar kişi günäkär, sen günäkär däl. O näme on ýaly bolýar? Bigaýrat. Sen özüňi erkek diýip hasaplaýaňmy şu wagt sen? Erkek adamyň etjek işimi şol, aýal maşgalaňam etjegi etjek işi däl. Aýallaň munuň içinde şeýdip zeýrenip oturany barmy? Men şo men şu wagt seni heleýler bilen deňeşdirip biljek däl. Aýallaň mertebesini kemsitmek boljak häzir sen heleý ýaly diýsemem. Ýok. Heleýleminiň aýallamynyň gaýraty senden müň esse güýçli. Ýalňyşlyklar sen ýaly burnunyň sümügini sallap, agzynyň gyllygyny sarkdyryp, gözüniň ýaşyny sy nem edip, döküp, zeýrenip oturanlar oturmaklyk üçin däl bu kynçylyklar. Umuman, ine, şu günki gepleşigimde aýtjak zatlarym şulardan ybarat. Üns berip diňläniňiz üçinem köp sag boluň.